Helo bawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn a croeso cynnes mawr i chi gyd. Fe gyntaf gyflwyno'n hun, sef Sian Elin Williams, a dwi yma ar ran Gwyl Hanes Cymru Blant yn holi dyn arbennig iawn, David Davies, neu David Davies Llandinam fel i ni'n ei nabod e. Croeso mawr i chi, siwr i chi heddi?

Cywir.
Do, da.
A treulio eich plentyndod ym mhentre bach Llandinam. Sut blentyndod gafoch chi na?
Wel, na gwestiwn i ddechrau. Yn gwybod.
Um, Wel, ges i blentyndod rhyfeddol a gweud y gwir, ond eto gyd oedd yn debyg iawn falle i nifer o blant Cymru heddiw. Hynny yw, magwraeth syml iawn, cefn gwlad, um, gweithio gytre ar y fferm, Um, ond oedd ambell i beth falle tame bach yn wahanol. A un o'r reini oedd y ffaith bod um, fi oedd y hynna o naw o blant. Wow.
Um, felly oedd dipyn o gyfrifoldeb arnau, ac o'n i'n gofod gyfalu am ymrodyr a'n chwiorydd i gyd adre, yn enwedig ar ôl gadael ysgol yn gynnar iawn. Um, nes i adael yn bedair ar ddeg mlwydd oed. Mae hwnna yn ifanc ond yw e? Ydy, mae ie, ydy, ydy. Ac yn anffodus hefyd, bydd yn nhad i farw pan oedd e'n ugen, felly oedd rhaid i fi edrych ar ôl y ffarm a gofalu am nid yn unig um, nid yn siŵr bod y ffarm yn gweithio'n iawn, ond bod pawb yn y teulu yn cael digon o faith a digon o fwyd a cael eu carco. O, felly, wel ie, cyfrifoldeb mawr arnoch chi yn ifanc wedyn.
Do, mewn ffordd, ond eto gyd oedd hwnna'n eitha cyffredin, mae rhaid gweud. O'n i'm yn teimlo bod rhywbeth anarferol wedi digwydd, o'n i ddim yn teimlo bod rhywbeth falle um, uh, unigryw am hynny o beth. Oedd rhaid clatio bant, oedd rhaid wneud siŵr bod ni'n cael cyfle wedyn i wneud y gorau o beth oedd dynnu. Yn gwmwys.
A wedyn symud mlaen i'ch gyrfa chi, ble ddechreuodd eich diddordeb mewn diwydiant a pheirianneg a phethau? Wel, um, allai bod o'n rhywbeth cyffredin i blant heddiw hefyd. Um, Taswn ni'n gorfod ateb, dwi'n credu byddwn ni'n gweud mai datrys problemau oedd y peth gorau o'n i'n hoffi wneud. Tas y rhywun yn gweud thai bod hwnna'n amhosib, o'n i'n benderfynol o ffindo ffordd i ddarganfod ateb i'r broblem. A felly mi ddaeth diwydiant a pheirianneg a phopeth arall er mwyn datrys problemau. A ar y pryd oedd pethau arloesol yn digwydd, nid yn unig yng Nghymru ond ar draws y byd, ac o'n i'n benderfynol mod i'n mynd i fod yn un o'r arweinwyr mod i'n mynd i fod yn rhywun oedd yn arwen ac yn darganfod ac yn trial bod ar flaen y gad. A dyna beth i gwydodd, a dyna sut dechreues i wedyn, um, ac oedd hwnna'n rhywbeth nes i barhau gobeithio drwy gydol yng ngyrfa, tan y diwedd. Waw, gret.
A wedyn, sôn ychydig falle am yr heilffyrdd a pethau fel ni, beth oedd eich hanes chi ymysg rheilffyrdd a pethau fel ni, er mwyn i fi ddysgu hefyd heddiw? Ie, wel oedd e'n gyfnod cyffroes iawn achos prin iawn oedd y reilffyrdd yng Nghymru. A ar ôl i fi adeiladu pont heiarn yn Llandinam, a mae'r bont dal yno heddiw. Wow.
Os chi'n paso heibio, yeah. allwch chi weld, mae ar bwys y cerflun ar ochr y ffordd. Ac yno, dechreuais i wedyn gweithio gyda heiarn a dechrau edrych ar dechnoleg newydd, a fel o'n i'n gweud, o'n eisiau datrys problemau. Mm -hmm. A mi ddechreuon ni adeiladu yr eilffyrdd. Nawr, mae hwnna'n swnio eitha cyffredin heddi, ond ar y pryd, prin iawn oedd yr eilffyrdd yng Nghymru. Reit, oce.
Okay. A'r reilffordd cyntaf oedd Dyffryn Clwyd, 1858, a gaethon ni gymaint o lwyddiant a chymaint o sbort, Dyma ni'n parhau i adeiladu reilffordd wedyn o Lanidloes i Drenewydd, o Croesoswallt i Drenewydd, o Fachynlleth i Drenewydd. Wow. A wedyn o'n i'm eisiau stopo wedyn, mae fe lawr i'r de, a es i lawr i Ddimbych y Pysgod, a wedyn trwy Hemdi Gwyn, Pencader, Tregaron, Aberystwyth.
Waw. A chadw fynd. Felly, so, os ych chi'n teithio ar reilffyrdd Cymru heddiw, mae yna siawns isa uchel Mae reilffordd nath David Davies adeiladu gyda'i chriw o weithwyr. Waw, wel am gamp. Ie, yeah, waw. Wel, yn dilyn eich llwyddiant wedyn gyda rheilffyrdd, wel, fe wnaethoch chi arian da, fi'n cymryd, wrth gwrs, wrth wneud hynny. A wnaeth hynny arwen wedyn, atoch chi'n prynu dau bwll glo, ynddo fe? Pwll glo'r parc a phwll Meirdin y Rhondda, fi'n iawn i ddweud hynny? Do, a nifer iawn, y parc, y der, y western, yr eastern, y Lady Windsor, nifer o byllyg lôn y de. Um, ac oedd e'n lwyddiant ysgubol. Ond falle bod e'n deg i fi rannu stori fach. Os gai. Wrth gwrs.
Achos, er bod pobl yn edrych nôl a meddwl mod i'n ddyn cyfoethog iawn ar y pryd, a mod i wedi adeiladu reilffyrdd a phont a edrych ar ôl ffermydd yn Llandina. Mi oedd na gyfnod, a felly bod hwn tyme bach yn gyfrinachol, a wi ddim yn gweud wrth bawb, ond mi oedd na gyfnod pan bues i bron a cholli'r cyfan. A chwilo am lo oedd yr achos dros hynny. A dyma ni lawr yn ne Cymru, yn gweithio ac yn llyfuro, Ond yn wahanol iawn i dechnoleg heddiw, oedd ddim syniad dyn ni pa mor ddifn oedd y glo o dan y ddaear. Nawr, o'n i'n eitha cadarn ac yn sicr bod glo na, ac oedd y profion i gyd yn gweud bod na lo o dan y ddaear. Ond o'n i ddim yn gwybod pa mor ddim. A wel mae rhaid i fi gyfadde, blwyddyn a hanner fi'n i'n gweithio, yn tyllu ac yn chwilio am y glo. Wow.
Ac yn y diwedd, nes i rydeg allan o arian. Mae bron i fi golli popeth, a mae hwnna'n golygu doedd gen i ddim byd ar ôl i dalu'r gweithwyr. Mm. A felly, er bod nhw wedi gweithio am flwyddyn a hanner bron yn ddi-orffwys, oedd rhaid i fi weid bod y gwaith yn dod i ben. Nawr oedd hwnna'n dorcal onest, nid yn unig i fi, ond i'r gweithwyr oedd yn ddibynnol ar y cyflog. Mm -hmm. A dyma beth sy'n arbennig. Dyma nhw'n penderfynu gweithio am wythnos, heb gyflog, i chwilio am y glor, roi un cynnig arall arni. Wow. Ac yn wir. A dyma lle mae'r stori yn troi. Yr wythnos honno, y nawfed o fawrth, fi'n credu, 1866, 220 llath i lawr yng Nghrombil y Ddear, deithbwyd o hyd i'r un o'r heine glo gore yn y byd. A dyna nath arwen at yr holl byllau glo a gwaith wedyn i'r holl weithwyr oedd wedi llafuro am flwyddyn a hanner yn chwilio am y glo. Felly mae yna dro yn y stori hefyd sy'n gweud bod rhaid parhau. Dwi llwyddiant weithiau ddim wastod yn dod ar y cynnig cyntaf. Mae rhaid dyfal barhau. Wrth gwrs, a mae hynny hefyd i heddiw mewn ffordd yn dweud gyda phopeth sydd yn mynd ymlaen ar hyn o bryd, mae'n gret i cael y meddylfryd bryd hynny i barhau a dyfal donc fel petai, yn dyfe? Mae rhaid, mae rhaid. Am stori, hwnna'n dipyn o stori, waw, a mae'n a'n dangos mewn ffordd faint o barch oedd gyda'r gweithwyr tuag ato chi. Mae'n a'n arbennig o beth, ond nid yn anffodus fel yna'r stori pawb, yn dyfe? Tipyn o feistri, creulon mas na yn eich adeg chi, oedd yn trin gweithwyr yn, yn wael iawn i raddau, yn, do, yn doedden nhw? Oedd, mae hynny yn wir, a falle dwi'n edrych ar y ffaith mod i'n wahanol iawn i, i nifer ohonyn nhw, falle yn wahanol iawn i bob un ohonyn nhw. Yn gyntaf, o'n i'n un o'r gweithwyr, Cymro, mm. mab ffarm, yeah. bentre bach, O'n i ddim yn dod o deulu cyfoethog, oedd wedi etifeddu neu elwa neu dod wedyn i, i gymryd drosodd oddi wrth pobl oedd yn gweithio'n lleol. Mm -hmm. A felly oedd y gweithwyr yn sylweddoli bod i'n deall beth oedd diwrnod o waith lleferus. Yeah. Ac o'n i wastad wedi treulio mywyd yn gweithio yr un mor galed. a'r gweithwyr. Ac oedd hynny, wy'n credu, wy'n gobeithio, wedi wneud y gwaniaeth i nhw sylweddoli bod yn parchu um, ac yn gwerthfarogi y gwaith oedd pob un ohonyn nhw wedi wneud ar fy ran i. Wrth gwrs, o, oh, wel, fi'n fi siŵr o hynny. Nawr, symud ymlaen o'r fenter yna i, i fenter fach arall, adeiladu, adeiladu dociau newydd sbon yn y bari. pam fod angen dociau newydd a oedd yna ddociau eisoes yng Nghaerdydd neu sut ddaeth hynny, wel, i'ch bywyd chi mewn ffordd?
Wel, oedd. Oedd dociau yng Nghaerdydd. Un o ddociau mwyaf prysur yn y byd i gyd. Ond oedd cymaint o waith diwydiannol yn digwydd yn ei Cymru ar y bryd. Rhyn iawn oedd lle am mwy o longau yn Nokia Caerdydd, Oedd hmm. rhaid cael ymestyn y dociau, oedd yna'n barod. Ond hefyd, perchennog dociau Caerdydd, yr arflwydd biwt. Nawr, unwaith eto, oedd yr arflwydd biwt yn ddyn bwysig iawn, yn ddyn cyfoethog iawn, o'r lle tyma bach yn swrth. Ond oedd e ddim yn ddodlon i fi i gydweithio ag e i ymestyn neu i fynd i ddociau Caerdydd. Felly yn y pen draw, oedd, oedd gen i ddim dewis. O'n i'n benderfynol o allforio'r glo ar draws y byd i gyd i bedwar ban y byd. Yeah. A felly dyma fi'n gorfod adeiladu dociau newydd yn y bari. A mi roedd hynny'n dipyn o waith. Peder mlynedd o waith caled llyfurus. A nes i hefyd adeiladu reilffordd. o'r cymoedd i'r dogiau, unwaith eto, er mwyn sicrhau bod y glodd yn dod o'r pyllau glo yn cael ei allforio ar draws y byd i gyd.
Waw. wow, mae'n anhygoel. A mae'n amlwg, chymod, eich bod chi'n ddyn hynod lwyddiannus. Um, a wrth wneud hynny, yn amlwg oedd arian mawr yn dod gyda'r gwaith yma. Felly, efallai bod y cwestiwn ma chydig yn hi, Ond be wnaethoch chi gyda'r holl arian 'ma?
Wel, odi, mae hwnna tymed bach yn hi. Odi, mae e.
Ond na i fod yn onest. Gret, um, diolch fawr.
Ond i'n benderfynol cymaint a phosib bod yr arian yn aros yng Nghymru. Oh, yeah. I fi oedd e mond yn deg oedd yr arian wedi dod o'r tir, oedd e wedi dod o'r gweithwyr ac o'r Cymru y bobl lleol. felly o'n i'n teimlo'n hynod o gryf bod yr arian yn cael cyfle i aros. Nes i adeiladu capeli, nes i fuddsoddi ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae addysg yn bwysig. A hefyd nes i nifer o bethau er mwyn sicrhau bod y gweithwyr lleol yn cael elwa o'r gwaith oedd nhw wedi wneud. A un o'r pethau hefyd, wy'n hynod o falch ohonyn nhw, yw bod dwy wyres i mi, Margaret a Gwendolyn, wedi prynu nifer o waith celf. Waith celf safonol, mm. byd enwog. A chymod be, yn union fel y bont yn Llandinan, os ych chi'n mynd i amgueddfa Cardydd, i'r amgueddfa yng nghanol y ddinas, mae'r gwaith celf dal yno heddiw. So, felly, os gewch chi gyfle, cerwch i weld gwaith Margaret a Gwendolyn Davies, o'n nhw'n arlunwyr hefyd, nid yn unig yn casglu celf, a gewch chi gyfle i weld y gwaith sy'n dal yng Nghymru oherwydd popeth oedd wedi digwydd yn ystod y cyfnod arbennig hwnnw. Waw, waw, y bendant. Rhaid ni fynd am drip, fi'n credu, i weld y gwaith celf anhygoel hyn. Wel, cyn i ni gloi iawn, dwi am droi at gwestiynau sydd wedi dod oddi wrth Ysgol Oaklands Primary. Mae cwpl o gwestiynau, gwestiynau da iawn, allai ddweud gyda llaw. Um, ydych chi'n barod amdani nhw? Bant â ni.
Bant â ni, briliant. Felly, pa fath o swyddi oedd y gweithwyr yn gwneud yn y pyllau ydy'r cwestiwn cyntaf? O. Hmm.
Wel, swyddi Falle fyddwn ni ddim yn eu adnabod nhw heddi achos oedd ei gyd yn waith caled, brwnt, um, a nifer o blant hyd yn oed yn gweithio yn y pyllau glo tan 1860 a mi ddath na ddeddf newydd, ond cyn 1860 oedd plant mor ifanc a 5 mlwydd oed yn gweithio yn y pyllau. Ond ar ôl y ddeddf oedd rhaid i nhw fod yn y leia Deg! Blwydd oed. Na'r hyd yn oed cyn ysgol uwchradd, ond yn dal i weithio yn y Pyllau Glo. A oedd ambell i waith glân, fel wedwn ni, o ran pobl oedd yn trefnu fel clarc neu fforman, ond oedd y gwaith arall i gyd yn waith prwnt iawn ac yn waith oedd yn nifer ohono o, o bobl oedd yn gweithio yn diodde'n fawr iawn. Oedd rhaid pigo'r glo, oedd rhaid symud y glo, oedd rhaid tynnu'r trams a popeth oedd dan y pyllau glo wedyn, oedd rhaid adeiladu'r holl ffordd i fynd at y glo, oedd rhaid sicrhau bod popeth yn digwydd mewn ffordd anarferol iawn i wneud yn siŵr bod popeth yn dod i ryw fath o fwcl ac i drefen. Felly, mi oedd e'n waith caled iawn. Iawn, cwestiwn gan Cain fan hyn nawr. Um, helo Cain, diolch yn fawr i ti. Faint o'ch chi'n talu'r gweithwyr? O, nawr de, mae hwnna mor bell yn ôl, gawn ni weld os allai gofio. Mm. O'n i'n trial rhoi'r cyflog gore o'n i'n gallu fforddio. Nawr i rywun falle fydde'n gweithio yn y 1860au yn y pyllau glo yn neud y gwaith caib a raw. Mm -hmm. Os yn nhw'n gweithio deg awr y dydd, chwe diwrnod o'r wythnos, yep. falle fydden nhw'n cael peder swllt. Iawn. Nawr mae hwnna'n debyg falle i tua ugen ceiniog. Wow. Ond gyda chwyddiant a phopeth arall, felly bod e'n debyg i ddeuddeg pint. Iawn. Felly ar gyfer taled deuddeg pint yr wythnos am chwe diwrnod o waith, deg awr y dydd. Waw, diolch yn fawr i Cain fyna, oedd hwnna'n gwestiwn da, o'n i eisiau gwybod hynny hefyd Cain. Um, cwestiwn gan Ruby nesa, sut wnaeth pethau newid yn ystod eich bywyd? O, cwestiwn da. O, Wel, oedd newidiadau rhyfeddol yn digwydd. A felly o'i gymharu â'r newidiadau sydd wedi digwydd hers hynny, bod e'r un mor chwildroadol bod popeth wedi newid yn gyflym iawn, iawn, iawn, mm. oherwydd peirianneg, oherwydd glo. Nawr, mae rhaid cofio felly nad oedd trydan yn bodoli, Yym, a nid oedd trydan yn gyffredid iawn yn, yn, yn y tai o fewn cefn gwlad Cymru tan ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, ar ôl i fi farw. Felly, oedd rhaid i bobl sylweddoli bod pethau'n newid yn aruthrol o symud o geffyl a chart i weld tren yn mynd heibio a'r mwg i gyd yn dod o'r enjan a'r sain a gallu mynd o un lle i'r llall mor gyflym. A dyna fi'n credu oedd wedi achosi'r newid mwyaf ar y pryd. Wel, ni nawr yn amlwg yn yr unfed ganrif ar hugen iawn, a mae cwestiwn fan hyn gan Aled, mae technoleg yn rhywbeth mawr yn ein bywydau ni heddiw, ond pa fath o technoleg wnaethoch chi ddefnyddio adre, ond hefyd yn y gwaith fyd? O, wel, er amser o'n i'n ffermio, dim technoleg o gwbl, o'n i'n dal i, i ddibynnu yn llwyr ar geffylau. Um, a yr un peth yn wir am y pyllau glo, mi roedd cyffylau yn gweithio dan ddeiar hefyd. Felly dyna'r unig dechnoleg bron oedd ni. Bôn braich oedd popeth. A i roi un enghraifft i chi, pan wnaethon ni adeiladu reilffordd o Fychenlledd i Drenewydd, oedd rhaid mynd trwy rwle o'r enw Talerddeg. Nawr, mae yna fynydd yn Helerddeg. A heddiw, gyda'r technoleg sy'n bodoli, dwi'n siŵr y byddai'n bosib wneud y gwaith gyda hanner cant o ddynion mewn rhyw fis. Ond mi gymerodd i 200 o ddynon a dwy flynedd i wneud y gwaith i fynd drwy'r mynydd ar y pryd.

Dim byd i goginio heblaw y tân. Dim byd o ran trydan, dim ond cannwyll. Oedd ddim technoleg fel gair yn bodoli, heb sôn am yr holl decle oedd angen wedyn ar draws y tŷ i gyd. Felly mae'r byd wedi newid tipyn. Ydy, tipyn, ydy mae e. Mae cwestiwn fan hyn gan Riley, cwestiwn da iawn eto. O ble ddaeth yr ysbrydoliaeth a'r motivation a'r angerdd i lwyddo?
Na'r hoff gwestiwn fi wedi cael heddi. Ie, yeah, fi'n gwybod, mae un da, yn dywe. Ydy yw i, Riley. A wy ddim yn siŵr o ble yn union, falle mod i'n un o'r naw o blant a fi oedd y hynna, falle achos bod rhaid. A hefyd mod i wedi sylweddoli yn gynnar iawn yn y mywyd bod rhaid mentro weithiau. Mm. A ambell waith, mae llwyddiant yn cymryd, fel ni wedi clywed yn barod, mwy nag un ymdrech i lwyddo. Um, ond os nag i ni mentro, oeddwn ni byth yn gwybod. A dyna felly yw'r gwaniaeth mwyaf i fi, bod ni wedi sylweddoli wedyn bod na gyfle da pob un o'n ni. Beth bynnag yw ein cefndir, beth bynnag yw'r cyfle ni wedi cael ar hyd y blynyddoedd, mae yna gyfle i bob un ohono ni i wneud beth bynnag i ni moyn ac i fedro. O, oes wir, a nodyn hyfryd y fyna. Wel, diolch yn fawr iawn i holl blant Oaklands Primary am y cwestiynau hynny. O'n nhw'n briliant a fi wedi dysgu tipyn hefyd wrth eich cwestiynau chi. Wel, credwch neu beidio, mae'r sesiwn wedi dod i ben.